Неправый. Әйе, хаклы түгел. Ә, хаклы түгел. Әйе, хаклы түгел дип әйтәбез. Әйе, хаклы. Кит- Татар теле шул кадәр аһәңле, нәфис, Тукай да юкка гына и матур тел димәгән. Ялчыгыз мәчете каршында татар теле курсларына йөрүчеләр энә шул фикердә. Быел Татарстан Диния нәзарәте кысаларында ТАССР юбилее уңаеннан республиканың 100 мәчетендә оештырылган әлеге курсларда меңнән артык кеше укый. Зәйлеләр дә курсларга хуплап кушылды. Аңа ун яшьтән 65 яшькә кадәр булган укучылар, студентлар, хуҗабикәләр, пенсионерлар йөри. Араларында телне яңа өйрәнүчеләр, телне үзләштерүне дәвам итүчеләр, иркен сөйләшүчеләр бар. Миңа татар теле кирәк, чөнки бу безнең тамырлар. Күп сүзләр белмидер идек, татарча телләр, сүзләр. Хәзер өйрәнәбез инде аны, Аллага шөкер. Наверстать как упущенное. Бала чакта белгәннәрне искә төшерергә, өйрәнергә дип килдем. Максатым, балаларым белә татар телендә аралашу. Курска йөрүчеләр укытучылары Рәфисә ханым Гатиятуллина турында җылы сөйли. Әлбәттә, балалар белән чагыштырганда, өлкән кешеләрнең татар теленә кызыксынучылыклары артыграк. Алар үзләренә кызыклы сораулар бирәләр, бер-берсе белән уртаклашалар. Аларда балалар белән чагыштырганда телне югалтмау ихтыяҗы көчлерәк. Әлеге курсларны оештырганда аңа киная белә караучылар да бар иде. Ничек инде шушылай татар кешесе татар телен өйрәнә дә, ахырда диплом бирәләрме әллә? дигән кебегрәк көлемсерәп сорау биреп куйдылар. Татар теле, туган телебез, динне саклап калды. Бүген исә телебезне саклап калу өчен Туган телебез ярдәмгә мохтаҗ һәм шуңа да күрә менә мәчетләр шушы изге эштә катнашырга тырышалар. Курсларны мин милли камилеккә ирешү юлы дип саныйм. Килүчеләр татар икәнлекләренә төшенә, аларда милли горурлык хисе уяна. Милли горурлыгы уянган кеше, һичшиксез, теле, халкы, тарихы белә кызыксыначак. Татар теле бит, дөньяда танылган ундүрт телнең берсе. Төрле телләрдә сөйләшәбез, төрле кыйтга, континентларда яшибез. Яшәү рәвешебез, гореф-йолаларыбыз, ризык-тәгамнәребез бик тә төрле. Шуның белән без башкалар өчен кызыклы да. Раббыбыз Коръәндә шуңа күрә танышуыгыз өчен милләтне кавемнәр итеп яратты. Һәм без башка телләр, гореф-гадәтләрне үз итеп, үз ана телебезне белмәсәк, дөнья халкы каршысында без кем булып саналабыз? Безнең үзенчәлегебез нинди? Уйлап карасаң, бу Аллаһы Тәгалә Коръәннең таләбе итеп безгә куймыймы? Аллаһ Тәгалә безгә таләп итеп куймыймы шушы, бурыч итеп куймыймы шушы нәрсәне? Ана теленә өйрәнү, аны белү һәркемнең үзеннән тора дип исәплим мин. Чөнки, мәсәлән, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез арасында ана телен, туган телен, татар телебезне камил белүче кешеләр бик күп. Аларга без сокланабыз. Чит илдә яшәүче татарларга мәктәпләр, курслар юк. Ә гасырлар дәвамында алар тел, гореф-гадәт, динне саклаганнар бит. Хәтта бездә онытылган, ә фин һәм Канада татарларында сакланган борынгы җырлар, мөнәҗәтләр бар. Хәзер курслар буенча укулар онлайн оештырыла. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.